Ech begréissen Iech häerzlech op mengem Youtube Kanal an haut geet et erëm weider mam Virelbewand, de Crash Bandicoot ass erëm do, no engem kuerzen Intro geet et lass. Sou elo geet et lass hei, hänk em hei, dat war eise lätschte Level dee mer gemat haten, da kucke mer elo wéi e Level. Ma als nächstes hunn, wat hu mer hei, dee Witz, deen hate mer och gemaach, jo, jo, hänge mer hei, hate mer och, och gemaach. Da komme mer elo bei de, wéi heescht dee Level, Hochwhite heescht dee Level, dat kléngt emol ganz interessant, kucke mer eis déi Saache mol un. So, dat gesäit aus ewéi Rennen, wat mer hei musse maachen. Jo! Hä, de Wirbelwand mécht e Rennen, an zwar richteg explosiv. Do koum direkt Feier aus dem, aus sengem Motor eraus. So, do ginn d'Äppel erëm gesammelt, well do wëss du, wéi wichteg déi sinn, ne? So, och do sinn awer grouss Gefierer. Mäin ass esou kleng. Ass e bëssen am Virdeel, déi aner, mengen ech, ja. Lo geet en direkt ower. Ech wollt eigentlech iwwert déi Sprungschanze do goen, dat ass mer awer leider net gelong. Schued. Do steet scho mengesch Police. Oh, wat steet do? Passen op, datt alles hei mat rechten Déngen zougeet wahrscheinlech. Sou, elo mat d'Äppel hei iwwert d'Sprungschanze direkt. A mir sinn Drëtte momentan. Sou, ui, si mer widder déi komm. Mir hunn awer zum Beweege kritt. Hunn et scho guer net esou schlecht, wann ee bedenkt wéi kleng dee Motor ass, also d'Motorrad. An deem säi Schal, dee flattert esou duerch d'Géigend vum Wand sécher an. Uui, dat do war e schéine Looping, schéi eriwwerkomm. A mir sinn Éischte ginn a mir kruten den Diamant, respektiv de Kristall krute mer. Sou, Dee Level, dee war jo schnell. An da gi mer mam Zeitstrudel. A wou komme mer da elo? Holt erëm säi Kristall raus. An den nächste Level, ween ass dat? Dat ass den Tom Time. Dat kléngt jo och emol interessant, dat do. Tag Leute, Dingodile heiss ech, an ech hat vun Uka Uka an Cortex den Befehl, hinnen déi Kristalle den Eiszeit zu bréngen. Also her damit und verschwindet oder ich mach euch fertig!
Sou, an heen hat eis och nach eppes ze soen. Sou, an elo komme mer hei bei, gesäit aus wéi Pyramide, gesäit hei schon aus, direkt eng Schlaang do, weg mit dir. Geet hei weider, direkt d'Fragezeichen, wou eis beléiften Äppel och dra sinn, déi mer sou, sou dréngend och ëmmer, och ëmmer brauchen, well ëmmer wa mer knifflech leveln hunn, da brauche mer sou vill Liewen, ech mengen, dir wësst et mëttlerweil. Wéi schnell ka goen? Elo do ass e Krokodil wat do schnapend erop schléit. Hui muss mer oppassen dat dat alles net trëfft. Hui oppassen hei beim, beim Schlamm arriwwer hei. Zack an den nächste Fragezeichen mat den Äppel. Ja so gëtt so mir rich gut virun hei so bësse wéi Schlittschong fueren dat hei. So an hei gëtt alles iwwer Zäit méi schon nees mes Checkpoint hu mer och erwëscht. Dack dack. D'Tastaturen um Buedem, dat weess ech alt nach net. Ech passe mer einfach mol op, sprange mer mol driwwer, net datt der manner, datt der manner getraff ginn an e Liewe verléiert. Esou, op, elo op de Fragezeichen, dat ass e méi Bonuslevel. Kucke mer eis wat eis do erwaart. Sinn mol ganz gespannt. A erëm direkt TNT, op dat sinn ech awer net gespannt. Sou, a weider. Zum Gléck ka mer alt just kuerz drop sprangen, da geet alt en Zeitmechanismus bis 3 Sekonnen. Ka mer eis nach eis en Stëbs maachen déi Zäit. Passen. Okay, gutt. A mir wëllen natierlech onbedéngt hei nach gutt akasséieren, datt mer e bësse gewappnet sinn, falls dann eng schwiereg Situatioun erëm kënnt. Do elo geet den TNT an d'Lut. An dack! Gutt, datt mer do net am Wee waren, soss wäre mer Fischfutter gewiescht. Sou, elo d'Äppel erëm agesammelt hei. An dat fir de Bonuslevel och. Dat war zimmlech séier gaangen, dat doen. Zimmlech féx. An Liewe krutt mer bäi. 7 hu mer der elo. Dat ass schonn, dat ass schonn net schlecht, ne? Ech denke schonn, ne? Also, dat lësst sech scho sien. So, dat ginn mer hei op den Déngen hei, tack. So, dréit de mer riwwer. Ah, wat, wat, wat greit den eis do? Mam, wat kockers du so? Mam, do mat Nëssel, wat ass dat? Gees du wäsch? so, dréit den, D'Äppeler gesammelt an dohannen do lauert och schon een sou en Indianer mat dee mat sou grousse Steng Bléck op eis op eis wirft kann een eegentlech soen oder wëll eis jiddefalls mol treffen sou direkt en Holzmännchen an d'Äppel erëm agesammelt. Sou, natierlech, wa mer elo natierlech zwee Holland Holzmännercher hätten, dann wier natierlech super, da kënnt mer duerch alles duerchlafen, ne? Ja, an dran, do komme Pfeiler aus dem, aus dem, äh, aus de Wänn. Dat erënnert mech e bëssen un Tomb Raider, well deemools bei deem Spill, do koumen och ëmmer Pfeiler aus de Wänn. Ech weess net, ob een oder aneren Zuschauer dat Spill nach kennt. Sou, elo weider hei. Oppassen. An hei soll wahrscheinlich so ja, Zeitmechanismus muss man oppassen an schnell viru goen alles la mor am Lach an mir kunden liewe bei tipp top so da muss man hei op de Knäppchen drücken dat äh, als eng kleng Hëllef aus, aus de Wenn kënnt ganz interessant gemacht war.

Ass natierlech geféierlech, well déi kënnen eis natierlech an d'Lach geheien. An dohannen ee mat engem Schweessbrenner, uah, déi komme mat schwerer Geschützer, weg mit dir. An dohannen ass och schonn eisen Kristall, dee mer esou dréngend brauchen, fir weiderzekommen duerno. An eng Schlaang, déi musse mer och natierlech treffen. Yes, elo hu mer en! Sou, elo hu mer Zeitmechanismus, muss mer erëm schnell maachen hei, schnell eis tommelen. Sou, allez eriwwer, ja, gutt, gutt, gutt. Sou, an elo si mer un der Zilgerade. Mir hunn e gepackt, den Tomb Time. Jo, den Tomb Time, esou huet dee Level geheescht. Jo, dat erënnert eis natierlech un den Tomb Raider, ne? Sou, de Kristallen erausgeholl. A mir sprangen op den nächste Level. A ween ass dat? Den Midnight One. Ma dat kléngt jo mol cool. A mir kënnen mat senger Frëndin, kënne mer Dësker spille rëm. Ok cool, an do waart schon een Tiger op eis, jo ne? Haha dee schon spréngt do, gesäit lëschteg aus. Sou, kënne mer mat deem hei zesummen hei duerch de Level jauwen. Mee et kann jo och sinn dat mer vläicht nach alleng mussen duerch de Level goen, mee obwuel dat ëmmer seelen ass, well meeschtens wa mer. ee Partner op der Säit kréien, sief et een Déier, sief et ee Motorrad oder esou, dann bleift et dann och derbäi. Ui, an verluer! Do war en Draach am Wee! Ach nee, kënnt nach eis op eise Schouss. Sou. Véier Liewen hu mer nach, dat geet nach, also mir sinn nach relativ gutt derbäi. Soulaang mer net ze vill Liewe leie loossen, da geet et alt nach, ne? Well esou vill Äppel sinn an awer erëm net do, ne? Sou, an dohannen sinn och esou Männercher, déi esou esou Kru, Krüge do duerch d'Géigend droen. An déi Fässer do, do musse mer ganz gutt oppassen. An op déi Draachen hei, oh, do hat mer e Finner scho verluer. Sou, an Checkpoint hu mer och erwëscht. Ass natierlech op dësem Level och gutt, well virhin hat mer scho verluer. Ein do kann man rëm Äppel asammeln an do waart nach een der eppes an der Hand huet. A mir rum verluer! Awer net schlëmm, mir sinn um Checkpoint. Kënne mer weidermachen. So. Jo, mir hunn Gott sei Dank hu mer nach en Holzmännchen, mee dat nëtzt eis leider näischt, ne? Wa mer verléieren, dann nëtzt eis den Holzmännchen net all ze vill, ne? Elo grad gesinn, do huet et eis genëtzt, wa mer getraff goufen, dann ass dat gutt, mee wann een eroffält, oh nee, se kommt schonn fro um verluer, ui, sinn awer nach an den Checkpont, Checkpoint do gerauscht. Jo, dat, mir kënnen awer dowéinst hei weidermaachen, dat ass just nach duergaangen, do war och lëschteg ze gesinn, sou, oppassen op d'Drachen hei. Ui, ui, arm verluer den. Die Dra Drachen, du sind immer so schwer zu berechnen, weil sie so schlagartig aus dem Lach kommen, aus dem Nist kommen, die Banker. Brechen die gar nicht um, oder ne? So. Oh, pass nein, ui, da war immer knapps. Dann mischt man so Bau den, den Drachen, oder das nach wie schwer für auszuweichen. Ui, ui, pass nein. Da haben wir auch den Checkpoint, Gott sei Dank. Ui, oppassen, oppassen. Gut. Okay. An die Fässer kommen noch direkt halb hoch. Och ganz schnell. Da geht immer alles ganz schnell auf diesem Level. Hier muss man... Ui, ui. Nun oppassen, nein. Ui, da ist noch mit... Oh, freck. Ui. Oh, haben wir den Kristall aber kriegt. Diese wichtige Kristall immer kriegt. Ei, an den schönen Sprung hier. Yes! Oh wéi léif! Sou an dësen Level hätte mer och gepackt de Midnight One, ganz interessante Level. Sou Hol de Kristall nach raus. Ha, um Réck waren. Sou lo geet en mam Crash Bandicoot weider. A wéini hu mer lo? Ah, lo hu mer wahrscheinlech e Boss, ja. Gesäit mer ganz no engem Boss aus dat doen.
Okay, jetzt reicht's awer, das sin meine Kristalle.
Sou, an deen hei da weess och nach eppes ze soen, deen do. Do kënnt schon direkt e Pinguin gewatschelt do. Woah, an deen huet schon, was huet deen an am Grapp do? Woah, och sou, sou e Schweessbrenner oder wat ass, wat huet deen do am Grapp? Wow, dat do gesäit geféierlech aus. Muss mer ech oppassen hei. Et si jo sou Rakéiten, ne? Dat sinn et. Uiuiui. Dat ass emol guer net sou einfach dat doen. Also wann deen eis trëfft, ich mein, da war et dat, ne? Muss mer ech oppassen hei. Zack, am hin erwëscht. So, de brennt säi, säi, säi Schweessbrenner. Am zack, lo mer fir déi éischt Kéier erwëscht. Wäert mer wahrscheinlech méi oft mussen treffen, wéi dat sou üblech ass bei de Bossen. Do kommen d'Rakéiten. Ui, dat ass mol guer net esou einfach. Da muss ee muss do ganz genau oppassen, wéi ech dann esou man. Ah, mir si getraff gi vum Schweessbrand, awer richteg. Ah, null Liewe sissen, also wa mer lo enker verléieren, dann dann ass et Game Over, ne? Dat wëll mer op kee Fall. Da muss mer oppassen hei. Ujee, Gott sei Dank koum mer nach een Holzmännchen, elo si mer enker getraff ginn. Allez, komm lo! Zack, elo hu mer en enker erwëscht. Ujee, dat ass emol guer net esou einfach, dat do. An dee Krees ass richteg an. Elo kommen d'Granate erëm gefall vum Himmel. An deen ass däitlech am Virdeel hei. Mir hunn hei aarg ze kämpfen hei géint deen do, géint den Dingo-Dealer.

Ah, okay, ganz interessant. Hu mer um en neien Move geléiert. Da si mer gutt. So, an dee Boss hat mer och gepackt. An d'hei war meng neiste Folleg vu Crash Bandicoot. Wann Eech d'Folg gefallen huet, da weist mer dat wannech giff mat engem Like. Dat géing mech immens freeën. Oder abonéiert mäi Kanal, wann Der mech wëllt ënnerstëtzen. Merci fir d'Nokucken. Äddi!